Kanal düwmesine basdykdan soňra biziň kanalymyz hakynda birnäçe sazlamalar döredip biljek bölümimiz açylýar. Görşüňiz ýaly ilki bilen kanal dogurlamak diýer. Dostlar kanal dogurlamak näme? Mundan biraz size maglumat bereýin. Meselem siz e, kanal do kanalyňyzy öz telefon nomeriňize dogurlamasaňyz

Dostlar şu taýda doğrulama düwmesini basýaňyz. Men nomerimi Türkiye Türkiye'den alanym üçin bärik Türkiye saýlaýan we aşakdan SMS e, arkaly diýip saýlap bu şu aşakda görüp duran ýeriňize telefon nomerimi ýazýaryn. Telefon nomeriňizi ýazanyňyzdan soň kod gelýär, koduňyzy girýäňiz we bärsi. Okey.
Howa, kanalymyzy dogladyk. Indiki etjek zadymyz dostlar. Kanal bölümindäki ikinji kysmy, ýagny ýükleme warsaýylanlaryna geçýäris. Ýükleme warsaýylanlary näme dostlar? Bu biziň kanalymyzyň ulalmagyna, izlenme sanynyň köpelmegine, umuman aýdanda kanalymyzyň ulalmagy üçin gerekli möhüm bir ýerleriň biri hasaplanýar. Şu taýy näçe gowy düzedip bilsek, şonça-da kanalymyzyň izlenmesi köpelýär. Indi näme dostlar? Bärde gizlilik diýýär. Hawa dostlar, gizlilik näme işi ýerine ýetirýär? Meselem, siz kanalyňyzyň hmm, görülmesini islemeýän wagtyňyz siz kanalyňyzy hmm, ýapyp goýup bilýäňiz. Ýani Bunun size peýdasy ýok. Bu açyk galsa siziň kanalyňyz üçin hasam gowy bolýar. Şonuň üçin Bu açyk galsyn. Şimdi indi bu tayda kategoriya. Kategoriya näme dostlar? Kategoriya dostlar sizin kanalyňyzdaky videolar näme hakynda barýandygyny görkezýär. Hmm, dostlar kanalyňyzyň ýeke tek kategoriýasy bolmagyny maslahat berýän. Ýeke kategoriýa bolsa eger kanalymyz üçin has gowy bolar. Siziň üçin dostlar men

Indi näme hemme ýüklän wideolarymyzda eýlence wideosy diýip görünýär. Ýagny awtomatik ýagdaýda hemme wideomyzda eýlence wideosy diýip görkezýär. Elbetde siz isleseňiz bunu üýtgedip bilýäňiz. Bärde görşüňiz ýaly başlyk ýazýar. Başlyk başlyk bölümine degmäliň dostlar çünki her wideoda farkly farkly başlyk ýazýaňyz. Şoň üçin bärsi boş halda galsyn. Hawa açyklama biziň kanalymyz üçin iň wajyp ýerlerinden biri. Dostlar açyklama nähili bolmaly? Açyklama näme? Açyklama dostlar wideoňyz bilen bagly bolan sözleri ýazýaňyz. Çünki dostlar adamlar siziň wideoňyz bilen bagly bolan sözi poýsk bölüminde ýazanda siziň wideoňyz üst hatarla üst hatarlarda çykmasyna ýardam etýär. Meselem men öz kanalymdan örnek bermek isleýän. Meniň YouTube öwretýär kanalymdaky açyklamam şu şekilde hakykatdanam has gowy boldy diýip aýdyp bilýän. We has peýdaly bir açyklama bolanda aýdaýyn. Bizde şoňa meňzeş bir zatlar ýazyp bilýäris. Dostlar indi men şuny şeýle kopýalaýyn öz kanalymdan we bu synyk kanalyma ýapyşdyrýan. Sizde bu şekilde edip bilýäňiz, ýöne ony üýtüp götere üýtgetmeli bolarsyňyz. Sebäbi YouTube göçürme däl-de asyl zatlary halaýar.

Indi dostlar düşünmedigiňiz ýer bar bolsa yza gaýdyp seredip bilýärsiňiz. Hmm, dostlar geliň indi etiketler diýýär bärde. Etiketler näme ýazyp, etiketlere näme ýazyp bileris. Dostlar aýdyşym ýaly o da bir başlyk ýaly her wideoda farkly bolýar. Çünki siziň kanalyňyzda ýeke tek hmm, mazmun ýok bolsa, siziň wideolaryňyz Wideolaryňyzyň etiketleri-de farkly-farkly goýmaly bolýaňyz. Meselem, bir güýmenje kanal bolsaňyz, bir gün hezilleşme, bir gün parodiýa, bir gün kynçylyk at wideolaryny atýaňyz we bularyň hemmesiniň etiketlerini farkly-farkly goýmalysyňyz. Şonuň üçin etiketleri ellemäliň. Dostlar, bärde siziň kanalyňyz üçin iň möhüm bolan ýer açyklama bölümidir. Siz açyklama bölümini näçe gowy bir şekilde sazlap bilseňiz, Siziň tanalmagyňyz, siziň wideoňyzyň uzalmagy, izlenmeleriň köpelmegi şonça-da artar. We bärde dostlar, ýorumlar we derejelendirme diýýär. Bulary siz özüňiz sazlap bilersiňiz. Eger wideoda ýorumlaryň görkezilmesini islemeseňiz, bärden tyk tyk aýryp goşup bilýäňiz. Bu-da siziň özüňize bagly.

Wideonyň sag aşak bölüminde başga adamlaryň siziň wideoňyzyň näçe günde näçe izlendigini ýa-da siziň topladygyňyz abuna sanyňyzy görmesini isleseňiz işjeňleşdirip bilýäňiz. Adatça men muny ýapyp goýýan. Ýöne siz isleseňiz açyk goýup bilýäňiz. Hawa dostlar, indi şu taýdan gaýt et düwmesini basmany unutmalyň. Hemme üýtgeşikliklerimizi şeýle gaýt edeliň. Indi dostlar, şeýle marka bölümine geleli. Marka filigrany näme? Dostlar, şeýle görkezeýin. Men öz kanalymdan size örnek görkezjek. YouTube kanaly nähili açylýar wideoma gireýin. Ve görşüňiz ýaly dostlar, şu taýda abuna düwmesi bar. Bu düwme filigran ýerine geçýär, ýagny şu gören abuna düwmesi filigrandyr. Şeýle

çykýar. Şu taýdan resimler bölümine girýäs. Bu ýerden özüňize gerekli bolanyny saýlap bilersiňiz. Men öz kanalymda ýalňyş bolmasa şuny ulanýaryn. Owa, filigran kene möhüm däl, dostlar. Siz hem muny ulanyp bilýäňiz. Şu taýdan farkly gaýt et diýýäs we kompýuterimize indirýäs.

Bärsi ýene bir möhüm ýerlerden biri dostlar. Amerika Ştaýy, Amerika Birleşik Döwletleri saýlaýas, çünki başga bir görnüşde pul gazanç edip bilmeýäs diýip düşünýän. Siz-de Amerikany saýlap bilersiňiz. Indi bärde Ştaýda anahtar kelimeler diýýär. Bu taý näme ýazarys? Biziň kanalymyz güýmenje kanaly bolany üçin